اے بعد سیواگ تھل ثقافتی رنگ پروگرام تھل ثقافتی جھوک دے نال حاضر خدمت ہاں۔ اج دی جیڑی میری بجارت ہے او اے ہے کہ او کیڑی چیز ہے جیڑی کہ تھاکو تاں منزل مقصود تک پہنچا دیندی ہے لیکن آپ اپنی جا تے کھڑی رہندی ہے او کیڑی سواری ہے جیڑھی تہاکوں تاں منزل تے پہنچا ݙیندی ہے لیکن آپ اپݨی منزل تے کھڑی رہندی ہے۔ تساں میسج کر کے ایں بجھارت دا جواب ݙے سڳدے وے اور شامل پروگرام وی تھی سڳدے وے۔ اڄ جیڑھی ڳالھ مہاڑ میں تساں دوستاں دے نال کرݨا چاہندا پیاں او اے ہے کہ ایں ویلے پاکستان دے وچ ہک واہ ویلا تھیندا کھڑا ہے کہ پاکستان دی معیشت جیڑھی ہے خدا نہ خواستہ او بڈ گئی ہے تے پاکستان ڈیفالٹ آلے پاسے ویندا پئے اے بیسیکلی اے اکنامکس اے معاشت اے ہے کیا ایندا پیمانہ کیا ہے؟ اے کیویں ایندا پرکھ تھیندی ہے کہ کائے ملک دی معیشیت دا پیمانہ کیا ہے؟ اج میں ایں پروگرام دے توسط دے نال تساں دوستاں کوں اے ڈسیندا پیاں کہ کوئی وی ماہر معاشیات دنیا دا او کائے ملک دی معیشت کوں جانچݨ واسطے او کیا کریندا ہے، او کیویں ایں پیمانہ رکھدا ہے تے کیویں آلی کاروائن کے او ایندی ججمنٹ کریندن کہ کئیں ملک دی معیشت کتنی ہے۔ یا معیشت کمزور ہے یا معیشت مضبوط ہے، او ایندا تخمینہ لاوݨ واسطے چار سوال کریندا ہے۔ پہلا پہلا سوال اے کہ تہاڈے ملک دے وچ ساحل سمندر ہے تاں الحمدللہ پاکستانی ہوون دی حیثیت دے نال میں بڑے فخر تے وڈائی نال ڈسینداں کہ ساڈے کولو گیارہ سو کلومیٹر دی لمبی پٹی ہے جیڑھی ساحل سمندر دے اتے اور اوندے اتے بہترین بندرگاہواں ہن پورٹ قاسم ہے اور خود خدا داد صلاحیت اور خدا داد ہک نعمت اللہ پاک دی جیڑی گوادر ساری پورٹ ہے جہاز بالکل کنارے دے اتے آ کے لگ دے انتہائی زبردست قسم دی تے یعنی دنیا دیاں جتنیاں بھی پورٹاں ہیں ان دے سب تو اچھی جڑی یعنی ساری بندرگاہ ہے وہ گوادر والی ہے تے گوادر پورٹ دے اتے ہی ونج کے یعنی دنیا حیران تھی گئی ہے چھے سو پنج اچ رہ گئی ہے کہ کوئی وی دنیا دی پورٹ ہے تاں جہاز کم از کم ڈاہ کلومیٹر اٹھ کلومیٹر پندرہ کلومیٹر ساحل سمندر توں دور کھڑدا ہے جیڑا شپ ہوندا ہے جیندے تے سامان لوڈ تھی کے آندا ہے ولا اے مختلف چیزاں دے ذریعے کشتیاں دے ذریعے سامان کو بہر کڈدن۔ ہفتے مہینے لگ ویندن اوک لوڈ کرݨ تے ہفتے مہینے لگ ویندن اوکوں ان لوڈ کرݨ تے اے خصوصیت وی ساݙے ملک پاکستان دی ہے الحمدللہ کہ دریا دے یعنی سمندر دے بالکل کنارے دے اتے جہاز آ کے لڳدا ہے ٻاہروں شے چا کے اتے رکھ ݙیندن اتوں شے لہا کے تلے کر ݙیندن۔ او بندہ بڑا ماہر معاشیات حیران وی تھیے تے پریشان وی تھیے۔ اچھا اوں ڈوجھا سوال کیتا ہے کہ عباس سیواگ اے ڈسا کہ تہاڈے ملک دے وچ صحرا ہن تے میں بڑے فخر دے نال دسا ہے کہ الحمدللہ ساڈے ملک دے وچ بہترین صحرا ہن۔ ساڈے چار وڈے صحرا ہن تھر جیڑھا میں اکثر سندھ اچ ہے اوندے کنیں بعد چولستان سلہ بھاولپور دے نال لگدا ہے۔ اوندے کنیں بعد صحرائے تھالہ سلہ جیندے وچ لیا، مظفر گڑھ، بکر، میاں والی، خوشاب ڈسٹرکٹ لگدن۔ بہوں خوبصورت ہے تے ہک سلہ تھالہ خاران ہے جیڑھا کہ بلوچستان اچ ہے۔ اتنے سارے خوبصورت ساڈے صحرا ہن اوں بندے دی حیرانگی مزید ودھ گئی۔ اوں اگلا سوال کیتا ہے۔ اوں آکھیا کہ تہاڈے ملک دے وچ پہاڑ ہن، روح ہن تے میں بڑے فخر دے نال ڈسا ہے کہ الحمدللہ ساڈے ملک دے وچ بہترین روح ہن جیندے وچ کوہ سلمان دے پہاڑ ہن، آزاد کشمیر دے پہاڑ ہن۔ گلگت بلتستان دے پہاڑ ہن اور دنیا دی خوبصورت چوٹیاں دے وچوں ڈوجھی خوبصورت چوٹی ساڈے کولو کیٹو موجود ہے اور معدنیات میں کہ جی سونا بناون والے اسد تقریبا کوئی سولہواں وڈا ملک ہے اندے کنے بعد اساں لوہا پیدا کریندے ہیں دنیا دا بہترین نمک او ساݙا پاکستان دا ہے جیڑھا کھیوڑا دے مقام توں نکلدا ہے اساں پوری دنیا کوں اوندی سپلائی ݙیندے ہیں جیڑھا گلابی نمک ہے ساݙا پوری دنیا دے وچ ڈالراں دے وچ سیل تھیندا ہے تے او وی ساݙے کول موجود ہے جپسم ہے۔ تاندا ہے چاہندی ہے الحمدللہ اساں ایندے وچ بہت سارے یعنی ساری معدنیات بھی اپنی ہیں بندہ وقت بڑا حیران ہے یہ یار میں کچھ ایکڑی سوال کا جواب دے وہ آ جی کہ تھوڑے ملک دے وچ میدانی علاقہ جاتے ہیں میں بڑے فخر دے نال ماہر معاشیات کوں ݙسے کہ الحمدللہ ساݙے کولو اپر پنجاب سارا ساݙا میدانی علاقہ جات ہن، ساؤتھ پنجاب ساݙا ملتان، لودھراں، بہاولپور ٻہوں سارے ساݙے ایریاز ہن جیڑھے میدانی علاقہ جات ہن، دریائے سندھ دے کنارے تے ݙوہاں پاسوں ساݙے وݙے وݙے میدان ہن،

اسکھے کیا تھوڑی قوم دے لیڈر ایماندار نئیں؟ میں اکھیا یار میں کیندے بارے کوئی غلط گالھ نہ کریندا لیکن ساڈے ملک دی حالات اے ہن کہ اساں آئی ایم ایف کوں ڈیدے کھڑے ہیں جیویں او ساڈے تے حکم کریندن اساں اونویں بسم اللہ کریندے ہیں او آدھن کہ غریب کوں یعنی اوور لوڈ کرو مہنگائی ودھاؤ انہاں مہنگائی ودھا ݙتی اے، انہاں آکھیا پٹرول ودھاؤ، انہاں پٹرول ودھا ݙتا اے، انہاں آکھیا سونے دا ریٹ ودھا ݙیو، انہاں ودھا ݙتا اے، انہاں آکھیا گندم دا ریٹ ودھا ݙیو، انہاں ودھا ݙتا اے، دنیا جہان دی ہر شئے غریب واسطے مہنگی تھی ڳئی اے، ماہر معاشیات منہ اچ انگل پا کے آکھیا اے کہ کاش اے ملک دا سربراہ کوئی غیر مسلم ہوندا یا کوئی گورا ہوندا تاں ایہ تاں سونے دی چڑیا ہے ایہ تاں خدا دی ݙتی ہوئی ہر چیز ہے لیکن اوکوں قابل استعمال نئیں بݨایا ڳیا۔ لمحہ فکریہ ہے سارے مسلماناں واسطے سارے دوستاں واسطے کہ اس طرح دیاں خدا داد نعمتاں ہووݨ دے باوجود وی اساں اڄ دنیا دے وچ ڈیفالٹ کریندے پئے ہیں اور بینک کرپٹ تھیندے پئے ہیں ساڈے غریب اٹے گھنن واسطے لائناں لگدن ساڈا مزدور ڈاہ ڈاہ گھنٹے چار چار گھنٹے ترے ترے گھنٹے ڈو ڈو گھنٹے لائن وچ لگ کے مزدوری دی فاری گھندا ہے جڈن مزدوری لگ پوے تاں گھر کش گھن ویندے نہ لگے تاں خالی ہٹ پچھے ول ویندے اے اساں دی پرسان حال ہیں ساڈا کوئی بھروسہ نہال کوئی نئیں اللہ تے امید رکھدے ہیں کہ اللہ پاک ای مملکت خدا داد پاکستان دی محافظت فرماوے اور ساری معیشت کو بہترین کرے یہ آئی سائیں میرے دل دی ایک بڑاس جڑی کہ میں تسان دوستان دے نال شیئر کیتی ہے تے آج دی جڑی بجارت آئی کہ وہ کیڑی سواری ہے جڑی تہاکوں تاں منزل تے پہنچا ݙیندی ہے لیکن آپ اپݨی جاہ تے کھڑی رہندی ہے۔ ہالے تیکر کہیں سنگتی نے نئیں ٻجھی اے ہے سڑک یعنی او تہاکوں تاں منزل تے پہنچیندی ہے لیکن آپ جوں کتوں اتھاں ہی کھڑی رہ ویندی ہے۔ میں ایویں مختصر جئی حاضری لواوݨ دے خاطر عصمت گرماݨی سیوݨ دی غزل دے کوئی شعر تساں دوستاں دی نظر کرینداں۔ کہ میݙی غربت دے شیشے وچ میݙا ہر یار پرکھا ڳئے جیکوں پرکھݨ دی خواہش نہی اوہو غمخوار پرکھیا ڳئے میں آکھیا دل کوں پرکھے کوں ولا پرکھݨ دا کیا فائدہ ولا ہک وار دل دی من ٻیٹھاں چلو ولا ہک وار پرکھیا ڳئے اساں تاں بس دیاتڑ ہیں اساں چپ چاپ لنگھ ویسوں اے کتنا ظرف رکھدا ہے تیڈا بازار پرکھیا گے میں پننڑی ہم محل دے وچ میک وی ہکرات آ گئی ہئی میڈی اوقات پرکھی گئی تیڈا کردار پرکھیا گے اگے عصمت جنہاں آدھ اچ میڈی بیڑی کوں بوڑیا ہا نہ اے وی ہا خدا میڈا انہائیں دی کار پرکھیا گے انہائیں دی کار پرکھیا گے امید کرینا کہ اے میڈا پروگرام تہاکوں ضرور پسند آیا ہوسی۔